Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, Interspa Supermarkets,

Nilqakom għal programm ieħor jien hawnhekk għandi il-raspberries frizzati huma defrosti dissa għal programm tal-lum. Illum għandna programm veġetarjan. Għandna dish tal-aġin kif ukoll għandna cheesecake li huwa fil-verità vegan. Illum sa nkun qed nuża l-oats, il-tama, il-pistachios għal bejs ta' cheesecake, edin nevitaw il-buttir u xamiet eh, mill-annimali, u kol il-mili mumiex mamul bil- bil-cream cheese, huwa magħmul bil-cashew nuts, insomma dik hija il-diżerta u għandi platt ta' għaġin rigattone, did-darba se nkunu qegħdin nagħmlu t-salsa bil-piżelli, bil-purè tal-piżelli, se jkollna wkoll in-nagħniegħ, il-lumi, l-asparaġi, imbagħad ngħidilkom eżatt kif se nagħmlu dik ir-riċetta. Infakkarkom biex tabbinaw fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, agħfsu like hemmhekk, għandna iktar minn 26,026 Like membru hemmhekk, agħfsu like u hemmhekk ukoll issibu fuq il-Facebook page tiegħi ir-riċetti u links u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-programm tagħna. Nibdew, nibdew il-programm tal-lum, mela qegħdin f'Novembru viċin il-Milied, vurdi ftit ġimgħat il-bot miċ-ċelebrazzjoni tal-Milied. Ħanibdew l-ewwel riċetta il-base taċ-cheesecake. Di cheesecake hija vegan. Jien hawnhekk għandi 100 gramma toasted Oats, żgur li mhumiex in-normali, huma toasted, tfajthom ġo taġin u sajjarthom ftit. Għandi 50 gramma pistachios. U hawnhekk għandi qisu 5-6 tamal il-medjul ta' kit tamal it-tajjeb hekk bl-għadma fin-nofs. Ovvjament neħejt il-għadma u għandi wkoll kuċċerina vanilla u 35 gramma coconut oil. Again qegħdin nevitaw il-butir kif għadtlek. Nibblizzjaw dawn flimkien. Bħalissa din nisimgħu it-tamal. Hmm. Issa nitfgħu l-coconut oil u ħa nitfgħu l-vanilla. Issa l-medjool dates għandhom it-zokkor naturali ġo fihom ukoll sa jgħinu biex nibbindjaw il-base tal-cheesecake ukoll flimkien mal-coconut oil. Ħa narawha. Jien hawnhekk illum qed nuża din il-base rectangular bil-qiegħ jinqala'. U dik hija lesta. Mela. Issa importanti li jien l-ewwel nett għandi l-blowtorch, so jien mhux se nagħmel karta strazza fil-qiegħ. Din tinqala, jien bil-blowtorch kollox jinqala minn fuq. Kemm fadalli ħin, Sur Direttur, fadalli naqra ħin? Iva, u iva għandi ħin. Taf x'sa nagħmel? Ħa nerġa' nibblizzja ftit. Għax qed nara għandha bżonn ta' għad naqra iktar. Nerġa' nkomplu. Mela kull ma sa nagħmel ħa nafas din fil-qiegħ ta' tray, okay? Naħseb li lest issa Ok, tani muraw, neħħu din. Mela, ħan naffas di taħlita fil-qiegħ tal-bejs. Hawnhekk għandna il-bejs ta' cheesecake lesta, Issa dik is-soltu jekk ikollna ċans nitfgħu ftit ġol-friġġ, issa nkompli. Issa kif għadtilkom di cheesecake illum hija vegan. M'hemmx cream cheese, m'hemmx mascarpone, m'hemmx butir, m'hemm xejn hekk. Issa, biex nagħmlu din iċ-cheesecake l-ewwel nett għandna bżonn il-frott. Jien hawnhekk għandi l-frozen berries, dawn huma defrosted, hawnhekk għandi r-raspberries. Li se nagħmel dal-pakkett għandu 300 gramma. Jien issa nitfa' qisu 150 gramma minn dawn il-berries hawnhekk ġewwa dil-liquidizer. Kif għadtilkom mhumiex friżati, ok? Biżżejjed hekk. Issa li se nagħmel ħanniblizzjhom ftit biex nagħmlu tip ta' palp. Ok, Mela dawk kienu qishom 150 gramma frozen berries. Jien qed nuża l-raspberries. Tistgħu tużaw mixed fruit berries li tridu intkom. Hawnhekk dieħel għandna il-coconut oil, once again, Għandna l-qoxra maħkuka tal-ummija u l-meraq tal-ummija. Għandna l-maple syrup, xi 80 gramma. Infakkarkom li r-riċetti ssibuhom fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel issib l-ittratt u ikklikkja fuq dak l-ittratt ukoll fuq il-website aceline.media. Nimsaħ ftit idejja. U għandna hawnhekk 200 gramma cashew nuts, iżda biex tagħmel il-vegan cheesecake għandek bżonn il-cashew nuts. Importanti, dawn ikunu mingħajr qoxra ovvjament, inxarrbuhom minn inqas sitt sigħat ġo l-ilma, l-ilma twaddbu 'l hemm, jew mil-lum għal għada jew sitt sigħat, dawn huma lesti. Issa li sa nżid ukoll, hawnhekk għandi il-coconut milk, ok, ħa niftħu bil-mod. Dan ikollu staff krema u saff ilma. Li sa nagħmel ħa nipprova naqla kemm nista' mill-krema. Issa idealment il-krema biss irridu. Hemmhekk tiġina naqra xotta nistgħu nitfgħu ftit minn dak il-ilma. U nibblizzjaw kollox flimkien. Importanti li nġibuha fina ħafna. Issa li sa nżid hawnhekk għandi il-agar agar. Agar agar huwa seaweed, huwa naturali, huwa tip ta' ġelatin, mhux magħmul bl-għadam tal-ħanżir bl-għadam huwa magħmul mill-seaweed, ok? So importanti li nużaw dan ġo cheesecake vegan. Dan kol ma għamilt żewġ imgħarif u ħallejthom fuq in-nar. U dawk diħlin hawnhekk ukoll. Alright, ħankompli Ehm, nibblizzja. Kulur verament sabiħ hawnhekk. Nara li kollox sew. Tajjeb ħafna. Issa, important li tfaw laga u laga, x'dak sa jgħin biex naqdu il-cheesecake, ok? Issa kumma se namlu, dit-taħlita tmur hawnhekk. Issa u minn di cheesecake ma jgħina bxejn biex taqat u jitfawa ġol freezer jisservuha iktar tip ta' frizzata minn li kif san servija jien. Jien iktar inħobb nitfala dik it-tip ta' għaga għaga li satajn biex taqat un servi għal room temperature. Mela, jien kun ma san għamil ħan iċċattja waħda sew bil-mozz u nitfaħħa ġol freezer biex taqat imma fil-freezer mhux għax irrid nifriza għax il-programm huwa maġġel u rrida taqat iktar malaj. Ħa nkompli hawnhekk. Għandi bżonn l-asparagus għal riċetta li jmiss fil-fatt, hawnhekk għandi l-asparagus ħa nagħmlu plattaġin verament tajjeb. Issa li għamilt, hawnhekk għandi xi 150 ml, jisu 200 ml vegetable stock, stock hawnhekk qed insaħnu, Miegħu ħa nżidu dawn l-affarijiet, għandna il-piżelli tal-friża, għandna bżonn qisu 150 gramma, u ħa nagħmlu tip ta' pea puree. Issa għal din ir-riċetta wkoll ħa nużaw l-asparagus. Issa li sa nagħmel huwa dan. L-asparagus tips il-biċċiet ta' fuq ħa nsalvhom, ħa nużhom iktar tard. Ħanġib sikkina, Nagħmlu dawn hawn. Mela it-tips il-biċċiet ta' fuq dawn ħanżommuhom u jidri dawn hawnhekk. Intaraw, dawk inwarbuhom, ħanagħmilhom hawnhekk għalissa u l-komplament dawn l-affarijiet Ħa naqsmuhom u nitfgħuhom mal-piżelli. Issa diġà trimjajthom fuq dik il-biċċa iebsa minn isfel, diġà kont neħħejtha. Ħa nżidu ftit bżar u milħ. U kull ma rridu nagħmlu, insajru l-piżelli għal ftit minuti biss. Once li nsajruh ħa neħuh minn fuq in-nar u ħa nżidu hawnhekk il-nagħniegħ frisk. Mela stock, piżelli tal-friża, asparagus, u mbagħad inżidu il-nagħniegħ. Li se nagħmel hawnhekk ukoll nixtieq nurikom dan. Qabel beda l-programm sajjart ehm, il-globe tal-tattew ma' hawnhekk irin tarawha ma mela neħħejtilha l-wiċċ ftit żejt ta' żebbuġa bżaru melħ u għamil ta' ġol foil u kebbib ta' sajjar ta' ġol forn għal qisu nofs siegħa 25 25 eh, minuta nofs nofs siegħa. Li jiġri huwa dan. It-tawm isir minn ġewwa u jiġi jisu paste u hekk nagħmel hekk il-min. Qed taraħ dak dak huwa li rridu għal din ir-riċetta. Nurikom iktar tard kif se nużahom. Mela tinsewx, l-aspariġi, is-stems marru hawnhekk ġol-kazzola. Qed nistenna li l-kazzola tiftaħ tali ħalli nsajru dawk il-piżelli. Kellna stock, l-aspariġi, stems u l-piżelli. Once li dak ħadu ftit ħin ta' tissir, ħa nneħħu minn fuq in-nar, inżidu in-nagħni frisk u nibblizzjawh, ok? Biex jagħmel it-salsa ta' din ir-riċetta. Ħa nkompli nipprepara biex nibda naqli. U hawnhekk jien ħa nipprepara, insomma, ħa nkompli nipprepara l-għaġin. Hawnhekk jien għandi l-għaġin ir-rigattoni, dan għandna bżonn nitfgħu jisu 250-300 grams, dak biżejjed hemmhekk, dak daħal ġol-misħun, inħawduh sew u nkomplu r-riċetta. Mela dik it-taħlita ta' piżelli u l-asparagus hawnhekk dieħla ġol-liquidizer għandna n-nagħniegħ, U dik kull ma rridu nagħmlu nibblizzjawha flimkien. Komplement ta' ingredjenti. Mela ħallejt il-latu x'imkien, issa mmur inġibu. Mela ħa nkomplu. Mela l-għaġin qed isir, hawnhekk għandi ftit spring onions imqattgħin, ħa nżidu hawnhekk dawk it-tips tal-aspariġi. Das-sugu li ħireġ hawnhekk Tajjeb ħafna. Dak vera jagħmel toma tajba. Ħanim ftit idejja. Bżaru melħ. Kull ma rridu nagħmlu fil-verità insajru l-asparġi, ma tantx qed taraw bħalissa, imma issa ħa nżidu dal-purè u għandna ftit mascarpone. Għandi ftit hawnhekk, jidħol hemmhekk. Issa, l-għaġin qed isir. Grazzi Steve. Tajjeb. Mmm, nice. Ħanħawdu hawnhekk. Issa, ma sibx ful frisk palissa, hawnhekk għandi ftit ful imqaxxar tal-friża. Ovvjament m'għandux bżonn ħafna ħin ta' tissir. Għandi bżonn ukoll mascarpone cheese, hawnhekk għandi l-mascarpone Hija riċetta vera ħaffifa u ta' malajr din riċetta. Żewġ imgħaref mascarpone sejrin hawnhekk. U mbagħad inżidu dak il-pea puree. Għandi wkoll ftit lumi, kelli l-ħakkieka, il-qoxra tal-lumi, għandna dik iċ-cheese cake qiegħda tissettja, qed tagħqad. U hawnhekk dab dak il-mascarpone, kellna l-ful u dieħel ftit minn dan il-pea puree bħala salza. Nħawdu kollox flimkien. U hawnhekk għandna l-bażi tal-aġin tagħna. Dak lest, kol ma rridu nagħmlu issa insaffu l-aġin meta jkun imsajjar Ara xi tjubija, kuluri sbieħ. Kull ma rridu nagħmlu, insaffu l-għaġin, inżiduh u nservuh. Hawnhekk għandna it-salsa kremuża tal-pi pjore bil-mascarpone, aspariġi, kellna wkoll ehm, il-ful ta' klest. Ħanniħuh minn hawn. Xi rridu nagħmlu sejrin għal ftit minuti ta' pubbliċità, okay? U niġu lura biex inservu l-ikel tal-lum. Għandna cheese cake vegan u għandna wkoll tal-vegetarian pastime hawn hemmhekk.

u żejjin ftit fwarar fin-nofs u ftit pine nuts. U hawnhekk għandna d-diżerta, id-diżerta li hija vegan. Hawnhekk għamilna dik il-vegan cheese cake hemmhekk bil-raspberries, il-frozen raspberries, kellna l-coconut milk, il-base kien bit-tama, l-pistachios and toasted oats, maple syrup u vanilla, u mbagħad it-taħlita kellha il-coconut cream, kellna il-maple syrup, il-frozen raspberries, insomma żewġ riċetti verament tajbin, waħda vegan u waħda vegetarian. Infakkarkom biex segwu il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel u l-website aceline dot media. Nintaqgħu għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Strand Palace Agency Limited, Asiago, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Olitalia, Valio, Le Naturelle u Denby by Greg and Ellul.